Oga Justus say whenever we tok harassment, no be small tok, di mata long well well and e say e wan come enta for studio today make we for togeda know wetin dis harassment really be, wetin law tok about am, how you fit know wen you be victim of harassment or na you be di pesin wey dey even harass somebody else and how you go and you you fit use law mata to take handle am. So Oga Justus, thank you once again say you still tanda with us. Yeah. Okay so when we dey talk harassment abeg you fit educate us based on a lawyer wey you be wetin harassment actually be? Okay so um to start with we go use our own um our own law book just like how you put am take um explain this thing you know section forty six of the violence against Persons Prohibition Act, the one wey dem dey call VAPP Act. That one na 2015 na dem pass that law. And e tell us say harassment has to do with any act that will impair the dignity of another. So any act from one person that impairs the dignity of another. Make we no forget say even the constitution itself, section 34 talks about di right to di dignity of a human pesin, e say no human being shall be subject to any form of degrading or inhumane treatment. So dat mean say any act from one pesin to anoda pesin wey e dey go di way wey dat pesin no like am, it amounts to harassment. So, Wow. yes, it amounts to harassment. So, even if from beginning, I like the way you take come, you understand, say okay you dey play with me and e reach a particular level, I come say I no want again. Say make e end and then you continue afterwards, it amounts to harassment. Wow. You understand? And harassment gets different forms. You understand? Before we even touchlight the aspect of um, workplace, harassment they come in various forms. You know, for today myself, Harassment can be done online and offline. You know, most people know, most people think say harassment only occur physically, that is physical, but harassment they go beyond physical. So which means say I fit dey online and you dey harass me even without my knowledge.

Offline, the one wey dey happen offline like um physical form of harassment, you know, harassment can be verbal. So the way you take talk to person, mm -hmm. you feel harass the person. You know, um, you get the way some people they talk, the way they go talk to the person, just be like say the the person no be no amount to anything. Mm -hmm. You understand? That's a, a, form of verbal harassment. You know, they just talk down on um, on, on, a somebody. particular person. You know, you also have non-verbal. which means say you no communicate am but you don harass the person you understand this has to do with actions and inactions you understand the way you go take um, your body take respond to person mm-hmm. you understand mm-hmm. just like um, okay but ma just use um, family setting just like say you wake up in the morning you greet your mama your mama just look you you waka e no answer you that- you understand those things still amounts to form of harassment but wey the one wey we dey look out today na the one of workplace which is um, totally mm. different from the other aspect of harassment, harassment. you understand so apart from the non um, verbal and verbal we also get the one wey dey call quid pro quo that one na latin you understand for mm-hmm. law which mm-hmm. means something for something yes you understand aura for aura do yeah, for me i do for you do for me i do for you you understand this thing in a situation where we say um, maybe this one dey happen mostly for employment uh, situation maybe person dey find promotion mm -hmm. your oga go say if you no sleep with me i no go promote you mm -hmm. you mm-hmm. understand or if you no hmm. give me money i no go i no go promote you you go see person dey work for office fifteen years he dey the same level this is a, a form of harassment you understand and that one now we dey call quid pro quo something for something so you you use something to, to get, something, something, you understand but yeah. it's, it's

you wey dey raise shoulder you understand when Yes. when that that law wey dey talk say right to the dignity of human person you know say dignity just dey like pride you understand Yes. say i get pride on top um, the fact say i be human being you understand but person wan come reduce that pride now the way dem dey talk say they wan reduce tease the way our language we dey take use am now you understand so that's just um, harassment in the work um, in the literal sense of it. okay now coming now to the workplace you don't talk am say make we focus on workplace we also focus i no really want even talk from like workplace mm. or even for outside you talk something you say it can be attack of person psychology the person yes. psyche if it be verbal you yes. use mouth to reduce person to what you no supposed be and exactly. if it also be physical you get you fit give us examples like and i wan know you you talk one thing before say person fit dey play with you e go reach one time you go say ah maybe the the the handshake don dey comot from hand dey reach elbow you come say you no want again and the person continue e don turn harassment so how we fit differentiate from i dey play with you to i dey harass you especially for inside workplace because most times as much as the workplace na like formal environment one of my oga used to say something say You find out that most of your time you dey spend am for workplace, so your colleagues have somehow become your family. Exactly. More of family than even strangers. So how you go dey they go dey do with you wey you go know say this thing no be play anymore o e don dey enter harassment how can we differentiate it. Okay. You know, say I go use one example now. This one a life scenario wey don happen to person. All right. I go use this example take um, differentiate am. e get one woman wey be say she lost her husband you understand so for her workplace now person um, come dey like try to create relationship with her say okay as per your husband no dey again now make person at least dey follow you Yes. normally she been dey follow the man the role you understand Yes. make at least make body take the you understand but e come reach a particular level wey be say she come dey see say e be like say this man every the only thing wey he want from me na gun body exactly nothing more you understand mm -hmm. so e come reach stage the man come send am one form of um, some um, this adult content yes. to to her phone you understand yes. come tell am say me and you soon okay. you know those kind yes. those kind content innuendo hey, eh,

based on the um, forms what they talk about this mm-hmm. one are mm-hmm. physical you understand yes. yeah she he, he wants to get physical with her you understand but she yes. don't come talk say i know they interested at this point e suppose end if e pass that level come say the man force im way force im way and something come happen e go come now amount to sexual form of harassment

um she conti- the man continue to dey pressurize mm-hmm. if she mm-hmm. herself come decide say okay mo forget wetin we don talk now yes. i don dey ready to gree yes. that one we no go look am as harassment okay. you understand because she don consent you understand but mo come look am say for workplace now the man come decide say okay before i go fit promote you mm-hmm. because i be your oga for this workplace you before i go fit promote me. you you must you understand meet yes. me for room so so so so so this kind time yes you understand and the woman now no come get choice maybe she dey find promotion seriously come say okay mo enter this thing na ma just do am even though say she consented you understand but to that to, to that thing but that is harassment you understand that's a sexual form of harassment you understand and it's still that's something for something wey we dey talk about yes. you understand she dey use wetin she get to take get, get wetin she, she want. want you understand so that one now too na another form of harassment. You know, when we come to look at um, harassment in another part, you know, the uh, more look at the psychological and emotional. Mm-hmm. You know, you get some mm-hmm. place where people go to work, the way that they treat them. Yeah. You understand? e be like say dem no amount to anything why dey talk this thing now i don hear of so many things especially for these chinese companies dem you understand e get one case wey dey recently this one na na my friend just bin dey tell me e say um the company wey he dey work one of this chinese company they come um, for time for break they dey give them say they dey give them another fifteen minutes break to rest because na machine wey they dey use say after the the fifteen minutes break wey dem give am time don reach now wey he go rest he come rest from fifteen minutes he come rest enter thirty minutes Yes. you understand so by the time wey he wan come come back now the way dem take treat am tell am say no he is not going to be paid for that day person wey don come work come work for you reach afternoon so for that 15 minutes they cancel him whole pay for the day for the whole day and na labour work he dey do na labour work tell am say may go house now this is another form of harassment but people no go look am like this say na harassment you understand they go just feel say maybe the guy um, do something there's there are better ways of mitigating issues like this you no need say okay you don reach now because you know say you they wan try take advantage which is just the whole essence of harassment because harassment now they deal with advantage you dey try take advantage of something Yes. or of someone Yes. you understand so in that situation now we go consider am as um, harassment as well but no be the same form of harassment As It's, a it goes both sexual. physical you understand and emotional Yes. and even psychological because at that point in time you don dey look the person you dey look the person so down which mean say the person you and the person you dey look am say una no equate on the same level una no dey the same mm. level like that you understand so these are some of the forms of um, harassment you understand what if you just um, dey talk dey go this morning. okay before i go my next question now i, I wan ask something E get some things now wey e e get some things wey be harassment wey you no know say na harassment like e get e get something wey fit happen to you for work place you go look am say na im way or you go look am say na so dem dey do or you go look am say oh na play you dey play with me but actually

is not a slave yes. you understand you know say time dey wey be say slave wey um, we bin dey get slave mm-hmm. you know the way that they take treat slave eh, yes. that one you go talk say slaves they don have uh, human Insane, rights but yes. now that one no even dey even now sef you no fit enslave anybody you understand the fact say person be your worker you suppose at least treat the person with some form of respect you understand mutual respect no because say i get money pass you or because say i be your oga for office i go come dey talk to you anyhow you understand even if person do something in a particular way there should be an approach in communication Okay, now coming to this issue of sexual harassment, especially in the workplace, now only women it dey happen to because whenever we dey talk sexual harassment, we just they say, ah, woman, eh, the boss they press the woman, oh, the man they press the woman.

Hmm. You understand? So majority na women, but e no mean say e no dey affect men. You understand? Yes. And even our laws now don begin dey recognize say harassment no be gender specific form of um, abuse. If it happen to Yes, anybody. because even um, Section one of dis Violence Against Person Prohibition Act na dat dat law dey much applicable here for Abuja, di FCT, you understand. Some oda state ma sef don dey key in to to to di law, you understand. You you know sey before wen dem dey define rape, like di criminal code, e define rape as um having carnal knowledge wit a girl. or a lady so you see say dem specify am oh that time you understand but okay. now they don comot with a girl e can happen to anybody the law still dey okay. but that one na criminal code criminal code now dey applicable to the south southern part of nigeria but even the penal Ooh. code myself define rape in the same manner which that one dey applicable in the northern part of nigeria but this violence against person prohibition act yes. now don recognize say no be only woman dey fit rape

you understand so yes. when you look this law now you see say even our laws now don dey encourage the fact say uh, uh, men can also be assaulted and they need protection mm -hmm. because uh, i get real life situation o 2016 that time i still dey university okay you understand yes e get one one young guy the guy come say some ladies assault am everybody begin dey laugh laugh thank you you understand yes, the pikin yes. dey laugh am say you how you go dey tell me say women assault you say three ladies dey invite am come house but wetin come happen afterwards no be wetin him plan there plan go there go do mm. you understand he come dey complain but but people come dey laugh and say you as a guy man sef why you go come outside come dey talk this kind thing but he don he he felt assaulted you understand yes. he has been harassed and obviously he needs protection

Now um harassment ma sef na something wey e fit take both civil or criminal. Okay, which mean say dem get levels to this um, mm-hmm. thing. You understand? Which means say some of these things now, like sexual harassment, we will just finish to talk about. Yes, can be both criminal and civil. Now how dis one mean now, if person assault you sexually you fit bring in the police to lay your complaint. Oh. You understand? Yes, the police go take am as a crime. You know, for our law book now, a crime is seen as an offence against the state, no be even offence against you wey dem do am against. You understand? E just dey like if you dey look now you go dey see some cases you go dey see Federal Republic of Nigeria against so so so person, you go dey see the Yes. state The- against the- so so the so state person. versus you go come dey so ask so. yourself say ah why dem dey use the state why dem no use this person name? You understand? That tell you say na criminal matter be that one. You understand? Na the state na im dey prosecute am on your behalf. Okay. The state dey help you fight your cause. You understand? But the only difference be say Most times um wetin that criminal this thing dey entail na just deterrence to punish the offender. Mm. But you now, if you want to take some form of remedy, you understand? Yes. You fit go ahead to sue in a civil capacity to claim damages E get one, e get particular case like that myself of um, a woman, I think um, Mrs. Maduka against Microsoft. Mm -hmm. That's the name of the case. Mm -hmm. You mm-hmm. understand? This particular case now, the oga for office dey try to advance to the woman. Yes. And the woman no gree. As the woman no come gree, the oga come sack am. The woman wow. come go court, come claim this. Um, she no go

get jurisdiction for most of these things you understand yes. you know say e get some offences wey you no fit take go national industrial court you understand you, get, you, know, you know say as um, our laws dey uh, courts then they different. Okay, now they call court of this... utmost jurisdiction. Uh-huh. That some court qualify for some, some no qualify exactly. for some. Exactly. Okay. Understand? Just be like say you get small tenancy matter now mm-hmm. for between your landlord and yourself. We just the under um, one million naira. You can't yes. carry and they go high court. you no go fit eh, do that one for that side because e no reach mm. wetin you go carry go high court that one now wetin you go carry am go na like magistrate court You understand? I, I think we go need YLF to come educate us on the different courts and their jurisdiction on one of these episodes. But for now, may we come back to our discussion. So, if you get sexual harassment case, before we come back to, mm. you can take it to National Industrial Court. Yes, you can because High Court. you can take it to the National Industrial Court. The National Industrial Court deals with employment you know say activities anything under work. employment you understand say person Okay. employ you you understand Yeah. say um, okay you are a staff under this establishment so if una come get any quarrel you go carry am go the national industrial court na dem Okay. get na dem the law don give that power to resolve issues of employer and employee relationship. okay abeg no vex say i dey co- i dey digress because na part of education you understand na when we dey talk employer employee no be just informal setting because i I wan i I wan make you clarify i i wan know whether i dey right that's why i dey talk this thing what of a situation wey be say maybe na house girl house madam and house girl employee. okay so if a madam and a house girl e born am or e e maltreat am or uh, you can take such toll in Nas- National upon say no Industrial be Code. like formal Yes, form of work Yes, it's an employment. you dey learn hairdresser or you dey learn Thank you. mechanic and the person do you anyhow It's an you employment. can take it to national Yes, industrial as long as the code person is under your employment whether you see it as a formal employment wey dem give you um, letter of um, like a contract yes or dem no give you contract the person just carry you but e dey work you dey work under the person and the person dey pay you salary Mm-hmm. Yes. in such a situation The National Industrial Court na dem get uh, e get one case like that man sef wey oh. happen recently uh, wey dem dey maltreat the house girl dey even dey cage am for for the same cage with dog na national industrial court na im handle that kind matter you know so although this one now na fundamental uh, human rights. that one different uh, from harassment. na still harassment. na still mm-hmm. harassment you understand because harassment now dey deal with when you look at okay fundamental human rights generally then dey plenty. yes about eleven. so when you dey look one form you go see say you see dey enter harassment you dey enter another form. Yes. but in the same vein as much as section forty-four

married woman for that matter dem no dey do those kind things but some people because of say dem e dey their body yes, they go wan go ahead yes. to achieve wetin they wan achieve you understand so na so um, that one take happen. okay so you take it like you talk if such a thing happen you take it to national industrial yes. court. the thing be say

even if you were even if dem kill you in the course of work dem no get the jurisdiction for murder cases na high court na im get jurisdiction for murder although dem dey the same level with high court yes yes you understand dem dey the same level so you need to consult your your lawyer based on the scenario go know the appropriate court but the thing be say any matter generally that deals with employer and employee relationship yes na national industrial court na im dey get the jurisdiction okay to handle such matter okay

um way dem go take handle am you understand even for um the ministry of justice they get sections departments different departments wey dey handle certain issues yes. like that so they get departments sometimes some of them wey dey handle like all this sexual based violence you understand yes. those form of harassment they get department for ministry of justice like that if you feel say okay i no fit go police you can go to any of um, either the ministry of justice or in any state mm-hmm. and I apply say okay oh see wetin dem dey do me most times i dey even go um, this thing i dey even see most women yes. because especially those ones na domestic uh, um, issues sha mm-hmm. they dey always go mm-hmm. lay complaints so most dem go come call so the husband the, the state, or the state yes, try to see how to if things no go

so i wan make una give me so so so amount of money mm. for mm. all these things wey una don cost me this hardship wey una don cost me yes. like that woman do for that maduka against uh, microsoft yes. you understand that case now she win am she collect her this thing and they still they still order for her to be returned back to return back to work yes. because wow. na so e suppose be you if you are sacked unlawfully the court will have to except say na you talk say you no wan work again yes you understand the court will order that you be um, your ap appointment be be Brought given back, back. work. you understand okay now before we even take the matter to law if for instance you be victim of these things Should you take it up with your work place first or you should just get lawyer and just escalate the matter immediately. okay this one na serious um, this thing and i go talk why because e get some workplace wey no dey reasonable and e get some workplace wey dey reasonable so understanding your work environment really matters mm. you understand if for instance i don look um, my work environment say nobody dey there wey i fit talk to what is the essence of

In such situation, you go need to consult a lawyer, him go come advise you say okay based on wetin dey happen, see wetin we go do, see the step wey we go take, you Okay. understand because apart some some things ma sef need evidence, True. you understand. True. You, you fit go go tell person say see wetin my oga do me o, see wetin dey dey do me and then you no even get any evidence to back up, you come go court now at the end of the day, no be say dem no do you that thing but there's no evidence to prove that

rule on. So if, if evidence no dey in front, how you wan take rule in your favour? You understand? So now, so um, that one take the happen. happen. But but these scenarios, them all this harassment, uh, it also relates with the ones where they happen for let's say school environment. Yes, even um, school environment. Imagine say. Uh, person carrying picking put for school mm -hmm. and they come dey harass

Dem because dem feel that they are humans as well so they should be treated fairly you don't even speak to a child rudely in schools so if you notice say okay even to your children they are being treated somehow the children have the right to to seek redress o oh. only say that time no be dem go go court na you go go on their, their behalf. behalf you understand if you don go court you go come dey see something like swing through a particular person suing through eh, which means say na another person dey do am on him On your behalf behalf. because that person still be infant he never reach the age wey be say him fit carry matter on him own you understand because the legal age for nigeria na eighteen na that age you fit vote na that age you fit do so many things you understand so na so e take be but even for workplace whether

you understand wey dey arrest me wey dey wan carry me comot Yeah. they ask me how old are you i said i'm seventeen they leave me Wow. understand no be because of say this thing because dem feel say this one now even Na if small we carry am pikin. na small pikin Yes. you understand but other people wey Okay. follow cross road dem put dem for the back of their van They carry them They go. carry them comot. Because they don't pass 18. dem don pass eighteen na only me dem leave that day mm-hmm. you understand so this there are limitations to a lot of things when it comes to minors yeah. so you see say okay person na small pikin you no fit just even if matter dey go court mm-hmm. no be him you go sue you go sue him guardian or him mm. parents. Okay, okay. Let, us say, for example, now mm. you have maybe 16 year olds or 17 year olds, them mm. where are they try use education setting now, yes. where commit this act of harassment like with the way wey we dey go now you hear sometimes say maybe this talk wey we still dey talk some students now go gather maybe beat a lecturer or beat fellow girls down if e come to that they actually let me say committed a crime will will they be punished for it or or they go let them go because of they never mature They no go let them go like that. You understand? Even some okay, come imagine say person wey dey sixteen years go kill person, you go come talk say make dem leave, make dem leave am go. But like you talk, the case of murder different Eh. from the case of let's say assault or insulting or you know dem- demeaning somebody. Yeah, I understand, but I'm just trying to bring it up. You Say understand? even as a small even as pikin, a small you- you pikin, can- know, see the the law get age limit unto um, a child for a child to be able to identify some okay. things okay. whether wetin he dey do dey right or e dey wrong you understand normally now for the case of murder now pikin wey dey under seven years the law dey look am say this pikin never know him left from him right mm. you understand but person wey don reach that age now they go begin to dey inter to dey to more like do findings whether yes. this pikin don understand wetin him do okay imagine say small pikin of seven years come carry knife chook another person you no go tell me say you never know wetin him dey do even with this present age and time wey exposure dey dey now. very wide children sef of how many years they don even understand how environment to me sef they suppose even bring am come down you understand but for Okay. children of that ages 15, 15 16 yes they can be criminally liable it's just that their form of punishment will not be the same you no fit put them for like adult prison you no fit put pikin minor with an adult for the same ah, prison if at all a child is to be sent to prison for any reason you understand this one they dey talk say okay they might keep him um, at the pleasure of the governor. Mm-hmm. So if the, uh, there's a governor um, in, in a state If dem fit decide to do room like this, na there dem go keep the pikin, e go dey even enjoy himself, but dem For no that detain am side. like other people wey commit serious Okay. offences. You understand? Dem no go put am for all this maximum prison. Mhm. Na where the gov- the governor governor fit even decide say this one no even comot anything, make we pardon am. Make e dey go. Okay. Or make they took am for like rehabilitation, Ehen, all those type rehabilitation, thing. exactly all those kind things so Okay. that im memory go

Harassment fit be psychological, e fit be verbal, dey use mouth, e fit be non-verbal, dey use action and physical, and then you fit handle am in a civil or criminal way. Criminal way na the one wey you carry am reach police and then ogb- government go buy am on your matter and carry the matter to the end. And then you fit do the one wey you go carry am go industrial court based on your own person Ask for damages and den you go win and plenty cases dey to show how you go fit do am but like dem talk before you enter court study where you for dey work if you get like understanding place you go first escalate am with your working place if nothing happen there you get a lawyer wey go explain to you which court gangan get the jurisdiction to handle the matter dem don tell you say do for me I do for you quid pro quo.

na harassment no think say all na play some of dis tins no be play na harassment sabi di law make you know how to take follow up dis matter but oga justice as we dey go in conclusion just a minute wrap up everything wey we talk here today okay so just like how we take talk from beginning say harassment generally na anything wey impair the dignity of a human person so you need to understand Weda you dey harass pesin as yourself or weda dem dey harass you because no be everything na im dey constitute play you understand so if you come look am say based on how my environment dey pesin dey just dey look down on you dey look down on you think am say okay na im character be this no just reason am say na im character im fit dey harass you so you need to study the situation know weda na the pesin dey harass you and harassment like i talk dey take different forms when from beginning i even point out say if it be online or offline mm -hmm. you understand person they intimidate you now form of harassment section um, 18 of the violence against person prohibition act see talk that one self even classify them as a form of harassment mm-hmm. you understand so if you look all these things generally you go just know say harassment a very large topic on your own so we no go fit get all the time to talk about them in one day but Just study di situation and know exactly weda you go need a lawyer to assist you in understanding your situation di way e be now weda for office or even for di one wey no concern office because now today own na about office but even if e no concern office e concern maybe house or even religious places all those things dey happen for there now so make we just

we dey return back with sharp sharp tori till we come again my name na princess anyiana on social media at christed radio tv and the website na www.christedradioandtv.com no forget o something big is coming something big is coming no let make dem tell you about am make sure say you part